Senden de daa ufaq edim, aqılımda biram bizde böyle degirmen bar edi. Men onı aylandıracaq ola edim, küçüm yetmey edi de, soñ çekişe edim. Amma bu şimdi endi yete, yahşı işeñiz. Şundık evde degirmennen qullanasızmı? Şimdi qullanamız, amma böyle eski, tarihiy degirmen yoq, ebet. O, bilmeyim, bir yerlerde qaldı, coyuldı, herhalde. Aslan çekti.
Çıqtıñmı? Ee, çıqtım.
Siziñ evde kim qave pişire? Kim qave istese, kimge, episi pişireler. Men de pişirem, biziñ, meñ, hanım pişire, oğlum, qızım, episi pişireler qaveni. Siz de pişirmege ögrengensiz, maşalla sizlerge! Siz çoq qave içesizmi? Er kün saba, er kün, er kün saba. Soñ başqa vaqıt, sırasına köre. Musafir kelse, olarnen içemiz, böyle başqa vaqıtta da içemiz. Ebet, qave bizim halqta birinci içimlik, musafir kelsin, kim kelsin, birinci içimlik, o, qave. Çay degil, ya da başqa bir qoşav, bilmeyim, ayran, onday şeyler degil de, a birinci qave içeler, soñ başqa şeyler. Sizde ne içün Gülye oldı? Bu, oğlum, bu asıl bizim halqımızın adeti olıp qalğan. Aytalar, turetskiy kofe deyler, bilmeyim, bir şey, aman doğrusı qırımtatar qavesi. Çünki bizim tatarlardan ğayrı qave böyle çoq içken men bilmeyim. Başqaları az içeler, ara, sıra, bilmeyim, qımer soyları sütnen içeler. Sütnen bizde de içeler, amma qaymaq qullanalar. Qaveniz de pişti endi. Sağ oluñız, maşşalla. Bañ, kördiñiz? Sizler de içesizmi qave? Bazen.
Çünki biziñ, menim torunlarım daa qave içip başlamadılar. Olar çay içeler, suv içeler, sok içeler, bilmeyim, başqa şeyler, amma qaveni beremiz, teklif etemiz, içeceksmi qave dep sorayıq olardan. Olar biraz daa yoq deyler, daa içmeyler. Qaç toruñız bar? Yedi.
Oho!
Yedi torunımız bar. Maşalla!
Yorulmaysızmı? Yanımda olsalar, episi bir kereden toplansalar, soñ bekim yorulır edim, amma şimdi episi de kele. Qırımda ne qadar? Üçüsi Qırımda, dörtüsi mında Kiyevde. Buyurıñız qavege, öyle olsa. Sağ oluñız.
Pek dülber siziñ qave aletleriñiz. Ebet, musafirler içün.
Pek mezetli. Afetler olsun.
Sağ oluñız. Men de begendim.
Sen de begendiñ?
Aa, maşallah. Bugün ne pişirecekmiz, Riza ağa? Aslında men mında kelgen vaqıtte çoq tüşündim, ne pişireyik eken dep. Aman tez olğan bir yemekler ola, onıñ içün mına biz tavuq etinden, tavuqnıñ bir nesi, kökregi bar, oña aq eti deyler tavuqnıñ. Vot, o tavuqnıñ aq etinden işte bir qavuracamız ya da qızartacamız, nasıl siz añlasañız, öyle işte.
Bu yemekniñ adı barmı?
Bu yemekniñ adı, men bellesem, qızartılğan tavuq demege mülkün, ya da aq etiniñ qavurması. Men aslında şart olaraq tamam bilmeyim onıñ nasıl adı, amma aşağan vaqıtta nezzetli ola. Öyle olsa, başlayıq. Bu yemek içün ne kerek? Bu yemek içün bizim qorantada bizde böyle qullanamız, bu tavuq eti, bu aq eti, yımşaq, yımşaq yeri, kemiksiz yeri, un, yumurta, may diyedim, amma yağ deyler, tamam, yağ olsun. Salatqa işte böyle yım, pomidor, Qartop kerek, mına bu taze qartop, pişken taze qartop. Soñ başqa bir neler işte, qoqular, tuz, buber. Añladım.
Öyle olsa neden başlayıq?
Öyle olsa başlaycamız bu etten. Onı kesmek kerek tilim-tilim etip. Men tahta ketirecim.
Ketir tahta, bıçaq. Qani baqayım bıçaqları.
Başta bu etini alayıq. İnce etip kesmek kerek. Nasıl etip keseyik bunı? İşte bun sizge koordinata etip netik. Bunı mümkün daa ince yapmağa olsun böyle de. Meryem, bilesiñ ne qızım, mına bu yumurtanı, yumurtanı, eki dane yumurtanı bu çanaqqa ufat etip tökip, onı qaştırmaq kerek. Azırleñiz yumurtanı. Çanaqnı ber, Aslan. Mame diyim. Eki dane yımırta tutam. Yımırtanı.
Soñ bularnı qarıştırmaq kerekmi? Yımırtanı nemen, çatalman yahşı etip, yahşı etip qarıştırmaq kerek. Çatal barmı mında? Mına, tut.
Benimki, men salat keseyim, o ye olsun. Oo, bek yahşı olur edi, asan. Meryem, bıçaq ber. Sağıl. Salat içün ne kerek? Mına bu, mağdanoz. Yoq, mağdanoz degil, tarahut. Tarahut?
Bu tarahutnı al, al. O, çoq oldu, çoq oldu. Yavaş. Men bilesem, ne qadar kerek bizge? İşte bu qadar olsun. Mına bunı nadaayet ufaq etip keseceksiñ, añladıñ? Añladım.
Anusay,
sen nasıl ettiñ? İçine tekaran, tekaran tuzla. Ne qadar?
Aa, tekarancıq.
Yetermi? Dan, dan tekaran.
Aha. Siz evde de aş pişiresizmi, balalar? Ebet.
Ya, maşallah sizge! Biz mında endi çoq yemekler ögrendik. Mında ögrengeniñizniñ evde de soñ pişirip, babañızğa, anañızğa körsetesiz, e? Ebet.
Siziñ eñ sevgen yemek nedir?
Men eñ sevgen yemegim çüberek men şorba. Nasıl şorba? Ama şorbanıñ farqı yoq. Ne deyim sizge, men pek ayırmayım nasıl şorba, episi soyun sevem. Etli şorba, etsiz şorba, qapısta şorbası. Aslan naptıñ? Aslan, aa, maşallah, mına qalın soylarını al, çöplükke atarmız olarnı. Olar kerekmi? Men qarıştırdım yumurtanı. Ana, endi, şimdi baq, qızım. Şimdi men saña bir-eki dane keseyim, bir-eki dane de, onı sen yapacaqsıñ, yahşımı? Meni maqdanoz keseyim.
Pek yahşı. Kes olarnı da. Reza ağa, siz qayda doğduñız? Men doğdım Uzbekistanda. Uzbekistanda Kitap degen şeerde. Soñ nasıl Qırımğa qayttıñız? Qırımğa qayttıq biz, men qırq sekiz senesi doğdım, Aman yetmiş beş senesi, men o vaqıtta evli edim, e, bizim birinci balamız, oğlumız doğdı. O vaqıtta, işte, yetmiş beşinci senesi. Men Qırımğa keldim. Ya ana-babañız nasıl köyle edi? Şimdi aytırım. Babam meni Or degen yerde. Or, şimdi ruslar, şimdiki o yerniñ adı Krasnoperekop. Amma evelden, daa Qırım hanlığı devirinde o yerniñ adı o vaqıtte Or edi. Or degeni, ne deyler onı? Sıñır, Ukrainaman Qırımın arasında öyle sıñır, anda Or qalesi bar edi. Qale, rusça krepost, Or qalesi, ana o yeri Ornıñ qapısın, Ornıñ qapısı edi. Menim babam şu Or degen yerde doğdı. Anam da Seyitler Seyitler rayonında Beşqurtqa degen bir köyde. Bularnı şimdi tuzlamaq kerek, buberlemek kerek. Onıñ içün başta da, başta, başta tuzlayıq. Tekrar ançıq bular tuzlu olmaq kerekler. Er birini ayrı-ayrı tuzlamaq kerekmi? Yoq, mınaday sıranen, eee, bu yerge tizip. Tizilgen yerinden böyle üstlerinden bir sepip çıqmaq kerek bir tarafından. Şunda sen, qızım, aylandır bolarını böyle. Men salatlarnı kesecemmi? Sen bugün, mına köresiñ, salat ustası olacaqsıñ. Salat ustası, pomidor, episini keseceksiñ, ya? Şimdi bir daqqa, bizge daa bir şey kerek olacaq, mına bu sarımsaq, mına al. Bilesiñ, bu sarımsaqım ne qadar kerek bizge? Ayt, tamam, eki dane ya üç dane çıqar da temizle. Bularnı aylandırdın epsin tuzlu? Evet.
Bularnı daa bir kere artından da tuz sepip çıqayıq. Tekrar. Tak, nasıl soyun sevesiz? Pek buberli soyun sevsiñ, kayfsiz sevesiz? Evet. Sen de sevesiz? Ee. Ayse, tek aranı tuzla bubernen qara, qızıl bubernen sepik. Siz acı sevesizmi?
Ee, men acı sevem. Ana, bir tarafını tuzladıq. Da, qara buber. Qara buberni episine mümkün sepmege. O qoqu bere. Ana. Ana septik bu tarafın. Biberini daa tekaran biberleyik. Ana şay. Qırım'a qaytıp qayda yerleştiñiz? Biz Qırımğa qaytıp yerleştik, şimdi aytırım, Qırımda Muromskoye, Muromskiy selsovet degen bir yer bar, Qarasuvbazar rayonında, Muromskiy. O, onıñ bir köyü bar edi, Otar degen, tatarca Otar, qazaqça o vaqıtta Rodnoye diye ediler o köyge. Anda men bir evçik aldım. Başqa yerde çünki ev almaq daa qıyın edi. Anda kene de işte çaresi oldı, evçik aldım. Şo köyde de biz yerleştik. Üfaaçıq köy. Anda olğan olacağı bir yedi-sekiz qoranta otura edi. Olar da ekisi de tatar, eki qoranta tatar oldı. Bizlerniñ qorantamız ve bizim qoñşumız. Bekim siz babañlardan eşitkensinizdir, Ramis Nitovkin degen bizim bir nemiz bar edi, hudoznik, ressamımız, rametli oldı. Ana, olar, o da, işte, sizni, o Bekim sizni edi, o nesi, biz körgen vaqıtı, olar otura ediler. Biz eki qoranta otura edik. Şaytım, bizim dört sene, dört sene biz anda şu köyde oturdıq, bizim propiska etmediler, yazmadılar. Ne içün bizge bu ilge yaptılar? Çünki biz qırımtatarı edik. O zaman sovet ükümeti bizni Qırımdan çıqardı qırq dörtünci senesi, siziñ haberiñiz bar? Ebet.
Ana.
A soñ biz, bizim halq er vaqıt bizni qaytarıñız Vatanımızğa, Qırım bizim Vatanımız dep Er vaqıt talap etediler, demonstratsiyalar, mitingler, bütün bu şeyler özümizniñ aqqımızın bizim, biz talap etedik. Sarımsaqnı ne yapayım? Aslan, bunı ufaq etip kesmek kerek. Men bir danesini sağa keseyim, nada etip ortadan kesesiñ, soñ böyle ufaq etip onı, añladın?
E, añladım. Ana öyle etip ufatmaq kerek. Belki men tavanı ketireyim? Tavanı ketirmege vaqıt oldı, qızım. Qanı, qayerde tavañız, körset ayda. Bu kelişirmi? Aa, bek kelişir. Qanı, baqayıq. Qayda may? Aa. Ne içün yağa may deysiz? Qırımda
dağlarda oturğan tatarlar, olar yağ deyler. Çöllerde oturğan tatarlar, olar may deyler. Siz nasıl şivede laf etesiz? Aslında şimdi endi tatar şivesinde. Amma kiçkene ekende menim qartbabam bar edi, bitam yanımızda edi, men olarnıñ tilinde laf etedim. O biraz, biraz deñişikli. Çöl şivesi edimi? Çöl şivesi, doğru ayttıñ. Çelebi Cihan da böyle şivede laf ete edi. Doğru, qızım. Celil Bicihan da böyle şiir edi. Sonda sen bilesiñ bu tatar
şairlerin?
Ebet, bilem. Aa, maşallah. Olarnıñ içinde daa kimlerin bilesiñ? Celil Bicihan, o em şair edi, em siyasetçi edi. Çoban-zade, Şamil Alâdin. Hamdi Geraybay.
Riza ağa, eñ sevgen şairiñiz kim? Eñ sevgen şairim, Şakir Selim, rametli Geray, Amdi Geraybay, daa çoqlar, amma bu ekisini aytayım. Şakir Selimnen tanış ediñizmi? Şakir Selimnen tanış edik, e, Şakir Selim pek yahşı adam edi. Şimdi ne yapamız?
Şimdi baq, mına bunı başta unğa batıramız. Mınanday. Kördiñ? Soñ yumurtağa. Soñ mümkün daa bir kere batırmağa unğa yahşı etip netsin. Böyle etip soñ bir kereden birley-birley pişirmeycemiz de, a tizip qoyacamız. O yavaş-yavaş pişmek kerek. Al mına, başta mınaday etip batır anavğa. Qani, qollarıñ. Aha. Pek yahşı, endi mında batırandan unnu biraz sep, yahşımı?
Aslan, sen de kel, ayçe, sen. Yahşı, pek yahşı, endi bunda batır. Qaldır içinde. Endi sen. Sıranı. KFC kibi ola. Herhalde KFCge de oşaydır, doğru aytqanıñ. Böyle çoq qavurmaq kerekmi? Yoq, o tez.
Pişe. Ana, bunıday etip, tölke tekaran qaqmaq kerek. Muqayt olmaq kerek. O, doğru aytqanıñ, qızım. Çünki yağı sıcaq anda, pek sıcaq. Onıñ içün. Bu yemekni ne vaqıt pişireler?
Bu yemekni İstegen vaqıtte mümkün aşamağa, üylede de mümkün, saba mümkün, aqşam da mümkün, bir şeylernen, tam pilâvnen, bu, ya da başqa bir şorbanen. Onıñ içün bu, böyle, er yerde kelişken yemekke oşay. Eger Etmeseñiz, buzdolapqa qoyasız. Buzdolapını bilesiz ne ekenin? Ebet.
Buzdolapqa qoyasız, tura, soñ aşağı kerek vaqıtı mikrovolnovkada qızdırasız, kene de mümkün aşamağa.

Qartopnen ne yapayıq? Qartopını şimdi bu sen kesken bu maqdanoz, bu sarımsaq, ne, episini qarıştırıp, yağ da içine qoyıp, onnen qartop nete, tögerek çetine böyle ser. Soñ

Aferin. Endi, endi qızım mına kartopın içine qoy. Ana endi yavaş, yavaş qarıştırıñız ana. Ana, anavu şu kartop episi bu salatnıñ içinde olsun. Ait, maşalla, yahşı oldı. Qani, qani, qani, qani, qani.
Reza ağa, Vatan ne içün böyle müim? İnsan, insan Vatansız yaşamaq Mümkün, amma pek qıyın. Onıñ içün bizim Allah yaratqan, biz özümiz öste dünyağa kelgenmiz. Er bir insan bir özüniñ doğğan yeri bar. O, tek o doğğan degil de, onıñ milleti, onıñ halqı, vot bizim qırımtatarlar, meselâ, olsa, bizim doğğan yerimiziñ, halqımızıñ. Yaşağan yeri, dünyağa kelgen halq olaraq peyda olğan yerimiz Qırım. Onıñ içün o, bizim Vatanımız. O da bizge pek, pek müim. Onıñ içün biz onı Vatan içün talap etemiz. Mitinglerge qatnaymız. Vatan içün insan canın birge bere. Onıñ içün Vatan pek bir müim bir şey. Siz hayalınız barmı? Elbette bar. Er bir qırımtatarnıñ hayalı bar. Vatanğa, Vatanğa qaytıp, Vatanda yaşamağa, özüniñ milletin, devletin qurmağa, bizim hayalımız, bizim Ümütimiz, istegimiz, kene de Qırım'ın Vatanımız olaraq qaytıp kelmege, anda yaşamağa, anda millet olmağa. Men endi pek aç oldım ve yemekler pek dülber körüne. Ana, buyurıñız endi, afiyet olsun, aş tatlı olsun. Buyurıñız çatallar. Sağ ol.
Sağ ol. Qaqi, buyurıñız qızım. Mmm, pek lezetli. Ya,
aş olsun, afiyet olsun. Men pek beğendim. Maşallah.
Buyurıñız, salatlar nere, bunu, bu nasıl eken?
Kartopnıñ da tadına baqayım.

Birinci tilegim, ana tilini biliñiz, balalar. Ana tilini bilseñiz, başqa tillerin soñ qolay ögrenmesi. Men ne içün aytqanım, menim torunlarım, bizim torunlarımız, mende olar evde de özleriniñ arasında ana tilinde laf eteler, onıñ içün episi balalarğa da isteyim, Ana tilin, başta ana tilin bilsin, soñ başqa ingliz, nemse, bilmeyim, başqa tillerin qolay bilirsiz. Ve özüñizniñ de biliñiz, siz qırımtatarısız. Soñ Ukrainada yaşaysız, başqa yerlerde yaşaysız, amma özüñizniñ kim olğanıñıznı er vaqıt bilmek kereksiz. Ve bütün. İstegiñizni bütün ömür, onı da biliñiz ki, siziñ baracaq yeriñiz, qaytacaq yerimiz, biziñ evimiziñ, bu Qırımdır. Onıñ içün qısmet etse, inşalla, siziñ hayatıñızda eñ yahşı şeyler isteyim, bir yerlerde ögreniñiz, aman Qırımğa kelip faydalanıñız ve Çalışıñız. Çoq sağ oluñız bu sözleriñiz içün.
Siz de sağ oluñız.
Alla razı olsun sizge. Açıldım, programmamız soñuna keldi. Studiyamızda Reza ağa oldı.
Sağ oluñız.